Helo, yn enw i yw Gaynor Williams a rwy'n gweithio i Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Oeddech chi'n gwybod bod gan Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wasanaeth penodol i ysgolion y sir? Oeddech chi'n gwybod y gallech chi fenthyca llyfrau ar gyfer eich dosbarth yn y Gymraeg a'r Saesneg bob tymor? Oeddech chi'n gwybod, unwaith eich bod yn gwneud eich dewis a ein bod yn danfon a casglu llyfrau o'r ysgol ar ddechrau ac ar ddiwedd bob tymor. Mae'r gwasanaeth yn cefnogi fframwaith cwricwlwm i Gymru ac yn adlewyrchu'r newidiadau ynddo, gan sicrhau bod y stoc yn cael ei gynnal a'i gadw i fod yn fywiog, perthnasol a phwrpasol. Mae'n ystod eang o lyfrau ffeithiol yn cefnogi dysgu'r disgybl, o Awstralia, i ystlumod. Mae yn llyfrau ffuglen o ansawdd uchel yn cefnogi darllen er mwyn pleser. Mae wedi cael ei brofi bod cael mynediad i lyfrau hŷn yn cael effaith bositif ar gyrhaeddiad plant. Mae gennym gasgliad o lyfrau dyslecsia i gefnogi disgyblion, jyst rhowch wybod i ni os ych chi angen nhw pan fyddwch chi'n archebu. Y ffordd gorau yw cael gafael ar ein ffurflen ar-lein er mwyn gosod eich archeb yn ystod wythnos ola'r tymor neu yn y pythefnos cyntaf y tymor newydd. Os ydych yn methu cael mynediad i'r ffurflen ar-lein, gallwch gysylltu'n uniongyrchol gydag e-bost. Danfonir llyfrau i'ch ysgol a fyddwn yn eu hadnewyddu yn ystod y tymor. Bydd y llyfrau'n cael eu casglu er mwyn y dychwelyd i'r llyfrgell yn ystod yr wythnos ola'r tymor. Cofiwch, gellir gosod yr archeb ar gyfer y tymor nesa ar yr un pryd. Mae hwn yn wasanaeth sy'n rhad ac am ddim ar gyfer ysgolion Sir Gaerfyrddin. Ychwanegir teitlau newydd sbon yn rheolaidd er mwyn creu gwasanaeth sy'n gynhwysfawr a pherthnasol. Mae nifer o ysgolion wedi ymuno â'r gwasanaeth ac yn arddangos adborth positif iawn ac yn dychwelyd tymor ar ôl tymor. Mae'r gwasanaeth Llyfrgell i'r Ysgolion yn adnodd hynod werthfawr. Mae wedi bod yn grêt i ni. Mae'r llyfrau yn dod yn syth i'r ysgolion, maen nhw'n cael eu casglu ar ddiwedd hanner tymor. Mae'r llyfrau yn cynnwys ystod eang o bynciau, maen nhw wastad yn rhai perthnasol a mae e jyst mor hyfryd i weld y plant yn frwdfrydig ac yn gyffroes i weld pa lyfrau sydd wedi cyrraedd yr ysgol. Mae jyst yn gret i weld faint hyd yn oed y plant sydd ddim fel arfer yn ymgysylltu â llyfrau. Pan mae'r llyfrau newydd yn cyrraedd yr ysgol, maen nhw jyst, maen nhw jyst llawn cyffro. Mae e rili yn gret.
Mae Gwasanaeth Llyfrgell yr Ysgolion yn adlewyrchu y galw cynyddol am lyfrau ar thema llesiant, empathi a llythrynnydd emosiynol. Mae'r darpariaeth ELSA yn dod yn fwy a fwy pwysig ac mae'r llyfriau ni'n derbyn wedi bod yn ddefnyddiol, yn berthnasol ac yn gefnogol i'r sesiynau.

Hyderwn y byddwch chi'n cymryd mantais o'r gwasanaeth bendigedig yma sy'n rhad ac yn ddim a bydd gwasanaeth Llyfrgell Sir Gaerfyrddin yn gallu eich cefnogi yn eich cwricwlwm y tymor yma.